ahohmanh Khrihfabu ah hin minta nan um kho lo Khrihfabu chungah minta um nga lo ram pakhat nih minta ngei tawn sang pakhat nih minta ngei nain Khrihfabu ah Bawipa nih minta chia duh lo ahohmanh minta mi nan si kho lo i ahohmanh minta nan si kho lo minta mi minta ka ti duhmi cu nan chim thiam lai nan theih thiam lai dah tiah ka ruah i Ama um lo ahcun kannih cu kan lo cang nan lo lo hrim ama um lo si le Pathian nih nang a man ṭhan lai kan Pathian min tang them ko seh Joshua Moses a thi i Moses a thi chungah lungrawk tuk i ho nih dah lam a kan hoi lai an ti Moses a thi chungah hruaitu a si bal lomi Joshua kha Pathian nih a dir ta cucaah nan zumhnak le nan ralthatnak le hmailei ka nan hlannak i ram nan chuannak le rian nan tuan lainak ah hin a ho minung cung hmanh a hram bunh hlau a ho fimnak cung hmanh a bunh hlau a ho chawlava cung hmanh a bunh loin ai kheng bal lomi Jesuh cungah foundation a chiami le ke a thummi nan si siah cun Khrihfabu hi Bawipa nih thluachuahnak a pek i cu Khrihfabu cun amah nih sunparnak a co ti hi nan run philh lai lo Khrihfabu i a foundation cu amah Jesuh Khrih hi a si ti hi a pahnihnak ah chiam ka duh. Khrihfabu a chuak ka te hna biachim nan i palh a si ahcun Khrihfabu lung a ṭhang lai lo. Khrihfabu a ṭhan khawhnak hnga ding ca hruaitu vialte nih ka ti, ka tuah, ka to, ka dir, ka kal na ti ahcun cu Khrihfabu cu a can hlan in a tar colmi Khrihfabu si. Khrihfabu tuanbia he run chim lai u sih. Khrihfabu hi zeitik man a tuan bia run chim hlah u kum zat chung la tuan bia nan chim lai lo te cun kum sawm li kum nga kum sawm li kum sawm nga chung hi cu hi Khrihfabu kong hi tuan bia run chim hrim hrim lo tuan bia chim ding ah a no tuk rih zeitik ah dah hi Khrihfabu tuan bia run chim te lai te cun kum sawm nga a chan hnu ah nan mah pawl nan um ti lo hnu lawng lawng ah an duh se le mino nih tuan bia kha run chim te na se Khuatelei Khrihfabu a ṭhan lonak a ruang cu hruaitu hmasa pawl nih keimah nih pei ka rak derh cu nan hngal ma Khrihfabu kan rak derh ka te kan re rak theih ning kan nupi si ka fale si kan ngaihchia si kan chawva si kan rak cang i kan rak derh ka te inn thum lawng kan rak si kan mitthli le kan hacang he kan rak derhmi dok ka si na ti nangmah nih cun tete na khan sawk nan a ngaitu ca hin hling bantuk a si bawipa zong nih sunparnak a co lo i na philh lo dingah ka duh fawnmi cu Khrihfabu dertu hi nangmah na si lo Khrihfabu dertu hi Pathian a si nang cu a pauhpia na si ti hi chim ka duh a si khate kan fian a biapi tak tak Khrihfabu ka der Khrihfabu der ka keimah hi founder ka si ti maw a ceih zong maw run ceih sual ci ceih lai ci founder cu amah Jesuh si a ho hmanh founder kan um lo Laitlang ah ka lung a len tukmi cu chat founder ai timi hna hi mi ca cang hen hmu ngalom ka ti ka thling he kik tak he founder ka si an ti Minung i dermi Khrihfabu ah cun zeitikhmanh ah va um ding si lo i Jesuh nih a dermi Khrihfabu lawng a um ding si. Minung hi Khrihfabu founder kan si kho lo. Khrihfabu founder cu amah Jesuh lawng lawng si. Jesuh lawng lawng hi kan min ta si awk si. Jesuh lawng lawng kan bawi Khrihfabu a dertu a si hi zeitikhmanh ah philh hna hlau sa law Khrihfabu tuanbia na chim tikah na retheihnak kong maw chim lai ci. Na retheihnak kong hi chim zong a tlak lo. nang te na kei te na retheihnak cu chim tlak lo chim a tlak lo ka timi hi a taktak la ngai ngai se a tlak lo taktak mi tep in nak te na hi tette mo khang langmang lai chi cu tette na khan langmang lai nak cu khrifabu thanpi tertu a cang lai ti hi chim ka duh mi khrifabu a der tu hi Jesu a si hi zeitik mana nan